Sou, an hei wier mer erëm bei enger weiderer Folg vu Let's Play T-Forest. Mir sinn am Moment de Sonnden den, ech weess net, Moment, den zwanzegste Juli. Et ass schäisswaarm, de Schweess leeft a Stréim a mir sinn an onserer klenger Basis erëm zréck. Dir wäert iech vläicht wonneren, dass sech vläicht eppes geännert huet hei. Dat läit dorunner, dass meng lescht Opnam iergendwéi gelöscht gouf, wéi sou oft. An naja, mir wäerte schonn domatter kënne liewe goen. Et war natierlech erëm déi Folg, wou am meeschten Action war. Sou. Ui, ons Fal steet erëm. Dat fannen ech gutt. Dat fannen ech souguer richteg gutt. An wéi et ausgesäit, gëtt et grad däischter. Äppi, dat ass, dat ass wierklech deeglassant. Dat, dat ass net angenehm, soe mer emol esou. Sou, nee, firwat hëls de net ee Steen do? Hei op de Matter. Sou fänkt dat jo och nach un. Brauch e genuch Loot hei am Lager. Sou, dann enker virdrun. Déi kucke mer mol, sinn hei nach e puer Géigner do. Dir wéilt och sécher grad gär gesinn, wéi dämlech ech hei sëtzen. Ech hu mer en Duch iwwert de Kapp gemaach, wat naass ass, fir datt ech net ze vill an d'Schweesse kommen. Mir fänke rëm alles u, wat hei ass. A gesäit esou aus, wéi wa mer Honger hätten. Dowéinst géing ech soen, Jo et gesäit aus wann et géing däischter ginn. Mat dem Peter Schneider, eng ganz Woch laang hu mir dat hei gespillt, dat ass schonn e bëssen hier. Dowéinst entschëllegt mech wann ech e bësse kacke spillen hei an ech hunn och net d'Chance gehat fir de Grafikproblem ze behiewen, dowéinst wäerten nach ëmmer e puer klenger Feeler dra sinn. Mee dovunner wëlle mir ons hei net ofschrecke loossen. Sou ass d'Liewen halt. An ech mengen, ech ginn emol pennen. Kucke mer emol, bis dass et hell gëtt, an da kënne mer eist Abenteuer hei fortsetzen. Wéi et ausgesäit, gëtt grad Dag. Kucke mer, wéi gesäit et dann dobaussen aus? Ah, wieder mei. Villäicht héiert och mäi Computer am Hannergrond, ech weess et jo net. Ech hunn ze vill Steng anscheinend. Your can't carry any more rocks, ok. Dann huele mer ons do een hei. Ah, mir hunn nach e Lizard fir ze iessen, dat ass jo mol praktesch. Da geie mer ons hei lo mol, net ze no un d'Feier erugoen, klappe mer ons hei lo mol nach e Lizard drop, zack, dass mer mol direkt eppes an de Mo hei kréien. An där Zäit waarde mer mol bis Dag gëtt a musse lo mol am Iwwerleeën, wat mer sou als nächst kënne maachen. Mir kéinten eventuell mol kucke goe fir en Duerf ze erkunden. Mir kéinten awer och mol kucken, fir ons Festung hei e bësse besser auszebauen oder mol iergendwou eng, iergendwou anescht eng kleng Festung unzefänken. Sou, cut e Spuffel an zack. Elo ma volle Mo. Et ass jo zimmlech séier gaangen. Ech brauch meng Aaxt erëm. Komm hei. Sou. Also ech wäert lo haut zimmlech vill um Stéck ophuelen. Ah, wat ech nach wollt soen als Info. Wat ganz wichteg ass villäicht, ech muss wahrscheinlech een Let's Play faale loossen, vue que dass ech hu lo, ech hu lo endlech eng, ech hu lo rem eng Aarbecht fonnt, wann et een interesséiert, bei der Arcelor-Mittal ze Biissen. An jo, dat heescht, ech wäert net méi esou vill Zäit hu fir Let's Playen ze maachen. Vun dohier hunn ech mer geduet, ech hu am Moment dräi Let's Playe wou lafen, dat wier dann deen heiten, The Forest, dat wier den DayZ an et wier den LA Noire. An ech géing soen, dee schwächste vun deenen dräi wär am Fong den LA Noir, well ech fa, ech, ech fannen e perséinlech gutt, mee en ass wierklech laang an et ass wierklech vill Inhalt dran. Vun dohier géing ech soen, wär de Forest an den DayZ, sou de Forest als Eenzelspiller an den DayZ als Multiplayer, am allerbeschte sou. Vun dohier wäert dann, ech wäert vläicht och iergendwann eng Kéier weidermaache mam, mam LA Noir, mee dat wäert da leider net elo sinn. Sou, mir bugelen emol hei eraus, ouni d'Fal auszeléisen. Gesäit zimlech roueg aus. Ech war iwwregens d'lescht Kéier dohannen an dat klengt Duerf. Do hat ech mech tapfer geschlo. Ech hu souguer e puer Leit ëmbruet. An wéi ech mer do zimlech siegessécher war, sinn ech dann och ëmbruet ginn. Wat natierlech net esou flott war. Sou, mir musse mol kucke fir hei e Mëttegiessen nach ze fannen. a vläicht e puer Blieder matzehuelen, well ech elo mol erausfonnt, dass wat e Feier méi Blieder huet, wat et besser brennt. Vun dohier huele mer emol esou vill mat wéi méiglech. Zack. Muss just oppassen, dass do keng Wëll hei ëm d'Eck kommen. A wa mer elo nach een vu Lizard gesinn, da wär ech nach vill méi frou. Komm Lizard, Lizard, Lizard, wou bass de dann? Ah mir kéinten am Fong ufänken elo mol iergendwann Totemen ze bauen. Ech hu jo, ech hu Läichendeeler am Rucksak. Ech géing soen da stelle mer där mol een heihinner. Ah an natierlech fänkt e mat Blumm un. Ah ech hunn nach do uewe meng meng kleng Blockhütte wou ech ka bauen, stëmmt. Euh wou sinn déi da elo? Nee ech wëll am Fong net bei d'Basics.

Hei du Pussy, komm hei! Hee a wat? Ooh, do sinn se nach erfuer. Dës Attack kéint e klenge Kampf ginn. Ech hoffen net, datt ech ëmbruet ginn, well ech hu wierklech keng. Hee a wat? Hee a wat, hä? Oh, do si mer awer rosen, hä?

Hä? So, ginn der mol Ticker an d'Maul hei. Esou leene sech hei net mat mir un. Hä? Oua, oua, wat? Wat erlaabs du dir, hä? So. Kapp, Kapp, bleif hei. Klapp. Okay. So, den éischte Kampf fir haut hat mer jo mol gepackt. Oua, wat ass do geschitt? What the fuck? Ok. Dat do ass genau dat wat ech net wollt, dës Folg erreechen. Scheisse. Ok lo hänkt alles bei mir. Ok lo geet et rëm. Ah super, lo muss mer nach ewéi aus der Kack Höhle hei rausfannen. Naja, kann jo mol flott ginn. Ok, ech sinn net nervös an ech sinn och net ugespaant an ech kéint am Fong meng Rollëd erof loossen, da géing ech vläicht e bësse méi hei gesinn. Moment, ech loosse meng Rollëd emol erof. Ech sinn direkt do! An ech ginn e Bléck duerch d'Fenêtre. E bëssen onprofessionell, mee bon, esou kann een et jo soen. Sou, do kritt ech op jidde Fall scho mol e bësse méi. Hoppa! Sou, dat läit och vläicht dorun, datt mäi Bildschierm knascht ass wéi eng Sau. Ok. Ech hu scho gesinn, wéi en an der Höhle hei ofleeft. Ech hoffen just net, datt mer deene komeschen Tentakelmänner do begéinen. Ech kann déi absolut net ausstoen. Ech géing soen, mir ginn einfach mol hei an déi Richtung. Do schéngt et erop ze Nee, do schéngt et nirgends hin ze goen. Ah, gi mer hei mol an den Eck kucken. Hei sti Këschten. Ech hu keng Angscht, ech si ganz vill muteg. An hei leien net zwee Käpp, déi wou ofgeschnidde sinn. Dat bilden ech mer nëmmen an. Wat ass dat do? Oh wahrscheinlech Grafikfeeler. Oh mäi Gott. Dat ass déi éischt Kanderhöhl fir mech. Ech hat lo net geduet dass et esou séier géing goen. Natierlech ass et rëm wéi beim Daisy duerch e Bug geschitt, wou ech jo absolut näischt dofir kann. Ech war also net op dech, The Forest. Oh oh, do si genau déi, wou ech net wollt begéinen, ma da gi mer mol an déi aner Richtung, géing ech soen. An natierlech hire mer hei an der Höhle am allerbescht. Bleift wech vu mer! Ech wëll net stierwen! Oh mäi Gott, dat do fänkt jo super gutt un. Ech hat lo geduet, lo mécht de hei ee schéine relaxe Sonnde, méchs deng Let's Playen an da war et dat. Nee, natierlech net. Ech sinn ech an enger Höhle mat deene rëffege Rëffdinger do agespaart an ech hu keng Anung, wou ech soll higoen. Ech wollt am Fong an déi grouss Kammer goen, well ech do eng besser Aaxt fannen, mee naja, sou vill dozou, ne. Oh, dat Duerf, et ass ouni Waasser, Gott sei Dank. Ah, do si Medikamenter. Natierlech geet déi Bréck jo erop, wuel se plätschnaass ass wahrscheinlech. An hei hu mer Läichen. Toll! Juhu! Ech fill mech mega secher hei. Hei kann ech anscheinend, oh putain gei. Kann ech hei keng Seeler matgoe loossen nee. Oh mein Gott, mee ech hu keng Angscht fir hei raus ze kommen. Ah do hänkt eng, oh Gott sei Dank. Gott sei Dank si mer raus, okay. Okay, lo ass d'Fro, wou si mer? Oh, lo ass et op eemol ganz séier hell ginn. An et huet anscheinend net gehaangen. Okay, hei kommen mer also erof. Ah, dee wäert ëmmer e ganz neien Abschnitt do lueden, warscheinlech. Sou, wou ass mäin Haus? Dat ass do an déi Richtung. Oh Peter gell. Mat deenen komeschen Dénger do wëll ech esou laang wéi méiglech aus dem Wee goen gell. Low health, ja ech muss do onbedéngt eppes ze iessen fannen. Am beschten mol esou séier wéi méiglech zréck bei bei d'Haus kommen an hinnen da mol alles zréck bezuelen. Wat dohin? Du kanns de Bréck jo am Fong lo wechleeën. Ech hätt dech lo awer fonnt. Nee, deen Brick géif ech. Dann eben net. Dann halt de Brick gär um Kapp, t'ass mir schäissegal, gell. Nee, wéi gesot, also et ass zum Deel well ech net. Mais putain, gell, hëpp déi ganz Zäit d'Worf ze wiesselen, et ass haaptsächlech einfach nëmmen, ech hätt et, ech hätt d'Spill léiwer geha, ah ok, se sinn a ganz aner Géigend, ech mengen, mir maachen hat, do hënten ass schonn eis Basis, mir maachen eis do mol esou séier wéi méiglech erëm hin, a wann ech do mol net géing besser wëssen, géing ech soen, schreift mir mol ënner, ënnert de Video, wat Dir géingt maachen, wat. Wat géint Dir mer, wat wéilt Dir gären, dass ech maachen? Villäicht e bëssen d'Insel ze erkunden oder d'Höhle villäicht besser ze erforschen? Ech weess et net. Wat lech grad afält, Dir kënnt mer et roueg soen. Also ech wär jo, also ech perséinlech wär jo frou, wann ech net misst zréck an déi Höhle goen, also. Mee dovunner braucht Iech net ze beaflossen ze loossen. Ech wollt lo am Fong duerno den Effigy nach fäerdeg maachen. Natierlech läit d'Läich lo net méi hei. Et hätt mech och lo gönnt gewonnert. Ech wéilt just gär wëssen, firwat ech lo uewen higeflu sinn. Ech sinn am Fong komplett hei ronderëm geschleidert ginn, wat ech am Fong guer net cool fonnt hunn. An natierlech hunn ech och kee Kapp méi, wahrscheinlech. Wat dach, ech hunn nach ee Kapp. Ah, da géing ech soen, da klaakt mer deen nach dohinner. Kuckt mer, fir an engems eppes ze puffen ze fannen. Läit hei zufälleg e Kapp? Nee. Dei blöd Fixeren do. Weess dass meeschtens bei den Alpha Spiller entweder stierfs de net duerch de Géigner mee da stierfs de awer definitiv duerch e Bug, also esou muss et bal sinn, soss soss hätten d'Entwéckler jo kee Spaass um Spillen. Esou hei klemmt mer lo mol nach en Kapp drun, ech hunn awer soss kee Kapp méi, et feelt mer nach ee Kapp. Feelt mir nach ein Köpfchen fir aufm toten Pfahl. So mir mussen eppes ze iessen emol sichen. Komm do hannen hu mer zwee Leguan, déi gi mer ons mol huelen. Dräi Legu wow véier, wat leeft da lo? Zack zack ok do ass nach een. Zack an hei hu mer nach een. O lewe rondrëm ëmmer bëssen oppassen op kee getrëppelt kënnt. Ma nach e Leguan hei, du du war nach en Hoppelhase. A laf rëm fort, hu well e Stéck si merci. Ech kucke mir haten hei do nach e fette Leguan. Du blöden Hues do gell. Ech géing dech sou fäerdeg man gell. mä et kann een net ëmmer gewannen. Ich bin der Leguan Schänder. Hunn der scho mol e puer? Nee, mee d'Sär huet mer nëmmen ee Raw Lizard. Ech fannen dat mega schiel, gell? Ganz éierlech. Sou, puer Blieder eran. Zack.

Hm, bis dat dick man. Sou, mir si lo gutt genährt. An ech géing soen, lo gi mer nach an där bëssen Zäit, wou eis lo hei nach bleift, gi mer lo mol bëssen of. Ech hat d'Gefill, dass d'Beem trotzdem verschwannen a wech bleiwen, he? Wat mir méi, wat mir méi ofholzen, déi wuessen awer net méi no, déi Beem. Oua, wat leeft lo? Wat do fir Schäiss ze chargen a wat? Ech wahrscheinlech e Villchen ëmgehaen, nee? Jo, stëmmt, ech hunn e Villchen erofgehaen. Oh, där méi oder manner ass och net besonnesch schlëmm elo. Bësse ronderëm kucken ëmmer. Do ënne sinn der erëm. Scheisse. Ech mengen mir kréien deen een Kapp dee wou eis nach feelt. Zack zack. Komm gi mer mol nach bëssen Blockitei weider bastelen. Sou feelen nach 48 Baumstämm, dat misst awer goen. Kee Pling Ploing? Gutt esou. Ach, elo wäert ech erëm duerch esou Kack-Back stierwen, gell? Da kréien ech sa Kris hei. Komm hei. Sou, ech hoffen, dat ginn der elo net erëm méi. Hallo? Mee da laaft se erëm weg. Verarscht Dir mech, jo? Blöde Villchen do. Sou. Alles deng Schold. Da, ech wollt lei ufänken hei déck ze holzen an elo kommt Dir mech nerven a verschwann erëm. Wëllt Dir mech verarsche villäicht, jo? Da wann ech lei weider holze ginn, da kommt se erëm op eemol. Ech trauen him do kee Stéck, gell? Die Ruhe vor dem Sturm. Déi sinn hei iergendwou. Komm, zack. Zack. Muss mer emol e bësse mat der Hütt hei virukommen. An da kënne mer elo dat ganz iergendwéi e bësse matenee verbannen. Dat ass sécher och net schlecht. Jo, wo haben se denn? Nee, do ass kee Bamstamm. Hei misst nach zwee Stéck leie, jo. Sou, ech mengen an der nächster Folg ginn mer da mol e bëssi iwwert d'Stränn laanscht kucken, e bësse ronderëm luussen, ob mer sou nach e puer Alkoholsläscher fannen, well ech hu fonnt, dass d'Dénger awer nach relativ gutt hëllefen, Molotowcocktail. Sou, elo feelen ons nach 40, 42 Bamstämm. Ok, sou. Ma ech ginn elo mol soen, mir kletteren ons emol hei erëm eran. Hei ass erëm alles ausgaang. Mee brenn! Fuert es! Brenn! Sou hunn ech dat gär. Hei bannen ass erëm alles ausgaang natierlech. Oh jo, elo hunn ech e Steen am Kapp. Tour Toilette, oh ech géing gär wëssen ob ech hei kann en Iwwerdaach bastelen. So, an ech géing soen da maache mer hei eng kleng Päus an da gesi mer ons erëm bei der nächster Folg. Bis dann, Merci.